Ur sell war lizher-kelaouiñ Splann! gant Caroline Trouillet. Donemat muzidvat amant enora hirri voreitor douere hag ur but agroindustriel i kumpagnouner ur media enklask splen an izoni e kumpagnouner Caroline Trouillet. Penaos diagenor Caroline? Kolvat en ora ahi. Ba, emañ da Dorave, ivez. Neuze Caroline vis-à-vis kazetennerez ha kenurzhierez euh, Splann. Allez, dame de Grogang, neuze lizer kelaouenn Splann ar douere miz meur 2000 ar nudjen. Ma, neuze Caroline, ge petra vo kroget? Ha damp da doll ur tamm sell war dizor an dilennadegoù ma karet Nora. Ya, mat eo. Erfin, bon, cheñchamant eus zo e Breac'h ur seurt. Ya, e displann e liamm pep tra met ar vot ekolo ivez. Ul liamm eo ar votoù ekolo gant votoù un tu-kleiz dre vras. Se eo bet diaes an traoù. e brezeg glas teñval ha lañvat, ha n'eo ket ger anezhañ, da geñver ar votadegoù ker. Deus Brest da Zambrieg tremena ur benn cherioù d'an tu-dehou. War gresk ma mennozhioù a verourien en dilennadegoù met ivez war dachenn ar sevenadur. Ha penaos eo bet disoc'h an dilennadegioù evit un ekologourezed un ekologourion? Mont a ra war ar giz strollad Marinton de lies e Brest. C'hwec'h vloaz zo e vez gounezet ti Kernel re gant ekologourez Claire Masson. Ar wech-mañ eo bet trec'het gant listennad divers Centre Françoise Naël. Ba an Oriant eo bet rester da Damien Girard a c'hounit en desped d'ar fed eo bet teuzet he listennad gant an aen Gael Le Stradic en tu kle hep Elefi. Dilennet eo bet en-dro Fabrice Loher en tu kreiz liesseurt. E brecht e beus karet kuit merkour François Cuillan dreve. Ya, skerzet war an dro e holl geineled en ekolojisted en ouzouez. Ma zeller ouz an naonet, roeran hor kemper pe lagnon e dizanvel memestra. A-drugarez d'al listennoù unvaniezh gant ar PS e vez dalc'het gant lod anezhi o fostoù eilmeret. Ha peseller a dostor ne oar e kaver liv glas geulod hag ur listennoù betrec'h. Ya, evel e Pordig e Aodoù an Arvor. Tre rebet ul listenn e tiskouez e youl war dachenn en ekologiezh da geñver un eil tro tric'hornet. Ha penaos eo bet da ewid un eren? Ne seblanto ket bout kement a dud e voti evito ma keverimp gant an dilennadegoù kannad. Memestra e kreski emañ. Ar wech-mañ kumun Eren ebet met kuzulierimp cher a vo. Met traoù zo da lâr war lobi ar mor, Enora. Da lâret eo Ur skoazell a-bouez ouzhpenn a zo evito. Nain Stéphane de Sallier-Dupin, bet e labourat gant Marc Le Fur, kuzulier LR e Rannvroe. Getañ eo hed ar maout e Lambal, e-lec'h m'eo bet trec'h oa Antoine Ravard, sekretour departamant ar PS. Pe oa bet un tabut er c'huzul-rannvro war ar fed reiñ ur yalc'had pe get ur film Les Algues vertes douellet Stéphane de Salière-Dupin oa un jeu de massacre hag un bal tiré dans le pied. E Bro-Leon e vo Gilles Mounier bet sterniet er gevelouriz evel-mor Evel Up, maer-tier Lokournan Leon evit seiz bloavezh ouzhpenn. Memestra evit euh, Gilbert Miosec e Plouvorn, ar gumun, ar gumun lec'h ma kaver pevar-ugent mil pimor evit tri mil anezat. Bon, doerema dezo Ya memestra. E Liger-Atlantel ya warok ur youl demokratel e tienver ar hudenaou yec'hed. E donj, pe donez, e bet reer gant pevar ugent dre gant poen eiz listen Olivier Lefeuvre. Gete e oa bet lakaet e-kreiz raktres ar fed reiñ ar gaoz d'ar geodedourien hag e oa da soursial ouzh an endro hag ar yec'hed. E Bro Vreizh zo bet dilennet stourmerien evit ar wirionez war ar c'hudennoù en-dro ha yec'hed ar vugale. E strollad Stop au cancer de nos enfants. Bruno Clavier et Sainte-Pazanne ha Michael Derangeon et Jean-Marc de Couté. E-pad ur prantad kabalañ e oe bet lakaet sklêrijenn àr un nebeud tud àr ur renk geuz-splann moaien zo gouiet petra zo c'hoarvezet dezhe e licher kelaouenn Splann hag ar roulerien Caroline Splann-Putsch-Org. Hag un enklask nevez peus embannet ur zihun-mañ, Caroline, get ur media enklask splann a-zivout mengleuz breton Imeris e goñvel un enklask dibar ha n'eus lakaat reuz. Ya, Hervé, un dielloù bet gant splann oa bet skuliet tro d'o 3000 litrad produioù kimiek er-maez lezenn gant ar vengleuz Imeris e Breizh e miz Gouere daou vil unan war ugent. Ha prouennoù eus ougenoc'h? Ya, ya, videoioù bet tapet barzh lec'hienn labouradek Imiris. Diskouezet vez gante implij produioù kimiek el labouradek ha skuliañ anezhi e-maez ar lezenn. Dourennoù livioù psikedelek zo skarzhet war an douar diouzh noz a-raok mont da verniañ e c'han-skarzhañ hag e-barzh ar vas e treuziñ al lec'hienn. Ha goude e vez karet dourioù lous ar vengleuz, ur helometr, ur korn metr a-us de virua natur rannvroel Magouar Penvern. Ya, o douaroù gleb hag o geunioù a zo bet miret abalamour d'o liesseurted dreistordinal a ampreñvaonet. Daol ur bagadour da evañ zo lec'hiet izeloc'h evit ar mengleuz. Un haitchetan, c'hwec'h kilometr diouzh al lec'h industriel, e sikour da bourvezadour da c'hwec'h mil annezad deus ar c'humunioù tost. Un dilennad a gumun Groñvel n'eus diskuilhet un torr-lezenn seur de brokulor Sant-Brieg. Ya, dire a neuzen ma prokulor Sant-Brieg o tigeri en enklask. Ha pal a vo duiri hag duirioù d'ar saotradur bet embannet ha termeni i abeg posubl ouzhpenn ar prosez. a zisplege ur gwallzarvoud en torfed-se. Ret e vo deoc'h meuzut vat muioc'h a ditoureu a-benn nebeut sur war cher delenn ur pennad ar ur-lec'hienn splanputch.org hag heul un enklask bras zo bet embannet e 2000 poar ar nugent, un enklask zo anvet Menglezieu pistrius

e kompagnouner Caroline Trouillet, kazetennerez ha kenurzhierez ur media enklask. Ha setu un nebeud doere dastumet evit hor meuzut vat geus skipailhat kazetennerezed ha kazetennerien splan. Dame de Grogeng, ge diskar ur gopradez hag un dreal Bretagne. A goste bet lakaet penn bras a ran er kart deus an dour e renerez rannvro en endro en ter kar hag a lojez. Arbennik eo honnezh war sujed an nitratao. Lies doe da labourat war kudenn ar saotradurioù liammet gant al labour-douar. En desped dezhe eo bet kaset d'ur servij-all gant ar prefed. Fromet-bras eo he henlabourizion. Ha pemp sidikad deus kaset ul lizher digor da vinistrerezh al labour-douar oc'h embann o souten d'ar gopradez. Goulenn a ra un enklask diabarzh hir servij. D'ar c'houezek a viz Meurzh, e-kerzh un emvod gant dileuridi an implijidi, deus lavaret renerez an dre all oa bet gwask ebet deus un diavez lakaet warnañ. E miz Evreur oa bet diskuilhet gant ur media disklozius Liameu etre saotradur peurbadel ur PFAS hag ur labour-douar. Ya, diskouez a ra pizh penaos vez ur bern ezenaoù bras oc'h 'n em dizober deus ar fankaoù puraat. En ur skuilhañ anezhi e stumm Thames er parkeier. Er bloavezh daou dek ha pevar-ugent e veze gwaet ingal. Abalamour d'an dra-se zo miliadoù a hektarioù saotret e Bro-Frañs. Evel-se e vez kavet feurioù uhel ha pifas en hor boued. Hag ur gelaouenn nevez zo àr ur stern rural Iran hag a gomzañ a-ziàr ur maezioù hep kliché mar plij ganeoc'h. Ya, gwelloc'h evit an dispriz hag ar simplad pal rural a zo kontañ buhezioù an dud evel maint. Ha pas vel ma faot deomp gwelet anezhi. Setu promesa ar skipailh kelaounerien.

Kanol en un arvest e Roehon peogwir ma skeud ur miliardour kilstourmer Pierre-Édouard Sterrin en afer-se. Bon, dame de la retiroc'h en o compagnouner Caroline Trouillet, petra eo un abadenn-se anvet Luminiscence Ur seurt darvou dimersivel vez kinniget er bazilikenn Zon-Alban, e Roerant betek fin miz Mae. Abaoe ma voe bet roet lañs dezhi e daou vil tri warn-ugent e ra berzh bras luminisañs e pep lec'h e Frañs. Reiñ a ra tro meziat an abadenn da glevet ur voice-off a homañ a gont istor liesseurt ilizav Frañs. Zoubet e vez an dudenn 3D a harp gant ul laz-kanon d'en ober. Un eus an startup Logic zo producteur an abadenn oa e klask ez kengorner evit troad he zarvoud imersivel e bazilikenn zan Albain e Roeran. Bon, sur war, respont d'ur galv. Saveg Logi zo aveit un toullad arzourion ezet bout sur vo war un trivelgen abadenn benek d'ober gete neus an arzon ve a gouniet un intermittence quoi. Ah ya, met koulskoude deus eo divizet ugent ezel bennak deus ur c'henstroll kaner-yann e Bro-C'hwec'hon nac'h ha kanañ. Se zo un emsavadeg dibar eo bet bet sioul ur sonerezh klasel. Gwir eo, gwir eo, Nora, met peogwir ne felle ket dezhi kemer person ur raktres skoazellet gant Pierre-Edouard Sterrain. Hervez an enklask bet savet gant Ru 89 oa bet lakaet gant miliadour arc'hant triwec'h deus ur c'hapital er startup Lochi ha produoù an abadenn pa oa bet savet en embregerezh e Deauvil-Tri war Rugen. Hag ur ble eo war-lerc'h ez eo ar font Font du bien commun ur renborn gant lorc'h issouten da luminiscence war ar rouedadao. Se zo un aozadur sevenadurel deuet diwar Perikles zo o raktres gant ar pal gwirieziñ an identelezh kristen er gevredigezh gall. Benn a fin, Herve Kenrener Lotchi oa bet prenet en-dro e miz Genver 2000-2001 en holl lodennoù dalc'het gant ar foñs-se gant Banijay, Banijay Live, Ur ramz deus ur produiñ klevet hag a zo e-touez ur familh Arnaud vivendi ha Cyril Hanouna. Bon, ne oar eur leam se, bon, troc'het, bremañ, hag laken dut de brederien, imez de veteu kanerion kanerezet laskana roehan. E ya, gant luminescence a zo strategiezhou mirour ha sevenadurel, avec kavet ivez gant euh, appui du fou. Un arvest istorel anavet mat gant William Blanc, istoriour ar Grennamzer. Hervezañ, en arvest-mañ emañ ar son en iliz o veila war ar geoded. Met, eme an istorour, arabat eo ankounac'het eo ar soñj-mañ ar raktres politikel da gentañ penn. Hiriv-c'hwezh e servija ur seurt arvestoù-se evel ur benveg galloud d'ul lodenn deus an iliz. Oc'hpenn, detu for brav ar c'hondision labour evit an arzourion ez eus gemer per ban arvest. Bon, bayan zo gouiot hiroc'h muioc'h zo de len bali her kel a oan splan hag eve ar roulerien splan.org. Merci bras d'or Caroline. Merci bras d'or en hora. nizoni e kompagnun ervad Caroline Trouillet hag ur gelaouenn euh, hag ur media englask splan dam de gonz un tameud hag un darvoudeu e tout neut en ho compagnon ervat, Caroline. Dame de Grogag, marse en em gav vo d'ur serr a vizimbri vo di brer newar. D'ar sez a vizebrelia e tour euh, brejou ar c'hatseteni ha tabut gant reporter hag RSF, Reporters sans frontières, diwar benn ar mad ma vez lakaet gwask war gelaourien ar bennikeit war en endro gant Chloe Richard zo gazetennerezet e Splann. Hmm. Ha neuze un emgav arall e vo d'un unnek euh, a viz Imbri et Roehan e vo ur vermañ. Ya, e vo gwell ar mediaoù dizalc'h. Un taol grun vo gwelet gant Julie Lalouët-Geffroy hag Edoui Plenel da TRE goude meren. Prezegennoù gant Pierre-Yves Bulto diwar-benn ar madoù faskouriezh nevez da, da Pider. Ha diwar-benn an ti zo gwelet ar frankiz kelaouiñ d'ar c'houereur. Dalc'het vo ur stand gant Splann! E an abadenn a vo er c'hoariva La Paillette. Waw, nag un darvoud a-feson. Bon, Yeah. ba mil blijadur em be euh, atav dourad kaouit bep miz. Caroline, merci bras d'oc'h de vous euh, preparat euh, un tam euh, un tam man de gelaoueng un dud aziar per c'hoarvez euh, er bedago industriel a dreistol ben ardroda me durione ibrer ar un disorse vo closed d'un traou bon ave d'un dud zo interesset me mestrag d'ur pervegoreg eus plan chilaouerian chilaouerezet moyen zo d'or roang ur blanc de he hein, peut durer LC e vegroy d'ur labour di penaos dizalc'h pen d'or ben Neuzen tout un traoù ez zo euh, tout un traoù ez zo ar lec'hienn splanputch.org. Tcheno Caroline. Ba tcheno ha mersi oaz da Nora. A-benn euh, a-benn ar mis.